Men ýokam, siz meçhal içýäňmi? Kawa. Meňki ýaly bolýam jigim. Ýok.
Dogryňy aýda. Ýok.
Men şu gözüm gurpamak badam edemok. Öwýä diýýärler. Ejemlere geldim. Bu gün gelin çörege çagyrýas. Nesip bolsa. Gapy açyldy, güjük çykaýma sen ene. Taýýarlyk görýärler güýçli depginde. Maraljygym gowy nädýeň? Muksaňa teni. Horjam, zorjam. Aýtjam. Gowy hawa. Hä? Hä, hä, hä. Şolary da giýip çykmaly. Nämeler bar menýuda bu gün? Dolama. Dolama. Geliň, geliň, arkaýyn. Gelinçerege neme edýäs? Gelin çagyrýas bu gün nesip bolsa. Ine etjagaz. Aç akalym, indi tomus ýetip gelýär. Bulary açmaly, iýmeli. Tomusda täzeden ýapmaly. Bormy gyzym? Atyşdyryň goýanlaryňyzy. Hawa. Way. Akyp oturdym bolýa. Şunuň özi. Ejeňe aýda akylyp. Bahrajem aç diýdi, açdym de. Bahraç bahana gelin çöregem dadar, gelin çörege-de gelýärler de. Omy gyzym? Açyber, gorkma, gorkma. Dogumlyja açyber, men özüm diýýän. Hawa. Aç gyzym. Muta musgalla. Indi bu zatlary iýip täzeden ýapmaly bu zatlary. Salada geldim goňşa. Ýenede. Meň patpişiklerim jaň edýämi size? Hawa. Aýlaýarlarmy? Häzir sorarsyňyz. Şu nomer sahranda edip alyň. Siz daslapky edýäňiz a? Hä? Öňem edýärdiňizmi? Öňem edýärdik.
Hmm, şureýta.
Ine. Näme edaýin-de, surata düşürip alaýyn-da şuny. Kyn bolmasa. Şu kömelekli üýtgeşik ekeni. Saňa salam aýdýandyr-gy hemme kişi. Bergili bolaýmaýyn birden, bormy?

Görle bu goýunyň. Ana dökülip otyr etene haryn. Goý goý döküldi, döküldi, döküldi. Aç aç. Dur. Bismillah. Ha, dolama. Da. Atgaýyn ýene bir. Eti.
Sen maňa harman maňa şey diýen men. Özüm açan eti. Bu näme diýdiň?
Goýunyň butlary.

Açkyly hyzmat edýäň alym sen. Hany göreýin açkyňda. Gör. Baýyň oglunyň hyzmaty çemi köşk. Açkyly zatly. Daşynda bara men ýeneňde sunkama bar akylma alyp gel sogap bar. Bak. Ejemle, ejemle gulaýyň siz görýänler, gulplap goýýarlar. Hää! Diňe myhman gelende açýarlar bu jaýlary. Şeýle, şeýle wagt bize girmek gadagan, gulplanaý diýip. Hawa, düşündiňiz siz. O kuhnýamyz bar, hana o taýda. Ana şu taýjykda oturýas, gaýdýas. Hawa, sag bol oglum. Bärde surata düşülýär.

Nazar degseşen ýok bolýar. Kop kişi bara şuny köpürçükletmek üçin noý çaý soda goşýar sypatýar. Wiý.
Ha.
Goşulana gowja muny çalýaňyza süzmesin noý alakyl şuny süzmesini çalsaňyz öz özi köpürçükleýär ýöne gaty kän yhlas edip duz bilen bile duz bile bile zat etmeli şu ikisini

Üstüňde çykursyna. Myhman gelse öýümizde ýazylýar ýüpek saçaklarymyz. Men diýýän bu jaýymyz diýýän. Bu nirden çykdy bu jaýyňyz diýip geň göräýmäň diýýän gulplap goýýas diýýän bu jaýy. Diňe ejem bara myhman gelende neme edýär. Aýratyn o toýuňda neme etmedikmi öňüne o zady çagalar üýşüreňde şu taýda etmedikmi.

Dokuz ýaşaýar hawa. Şeýle bolsun Allajan.
Indi genjemem diýýär wagtyýa bilen bolsam diýýär ertir ederdikdä gelin ertir çagyrardyk diýýär men ýokka diýdim ertir bir kafega gidip çyka belläris ýöne agşam tortjagaz zat keseris ülküden soň Naharyjyk dassap getirirse, oturarys. Ertinem bir kafede bellärse, dynarys. Şeýlem nesip bolsa, çagalary üýşüreli. Haýsy gowja kafe bar, ýazynsa ne üçin doglan güni diýip sowaýjak kiçijek. Esasy çagalary çagyrjaklaý, birem öz-özüm üýtgeşik adam ýok. Gowy däl, çagyrma sebäbi ol tatar-kasaň ogluny. Hawa, goňşymyz hem gardaşynrak. Daşgynam garnaşymyz bolanok, garnaşymyz aýyrylýar. Bärde beýdip durmaly ýöne.

Şular ýa gowja maroznolar kakras gelnimizem gelene iberipdirler çalylar düýe çalylar sag boluň köp köp häzir aýmelek dam gelsin ondan gowy paýlaşýas. Ýoly.

Ine, ine. Oy bolan bolşuna ay medegiň kulan bolýadadyr. Näme işleýäň? Saňa her kim bilýän näme diýipdir, dur menne şeýle öwreýin. Öz güneş kremiňiz waka şun ýaly ýanmaly diýipdir.
Geçer gelin.
Diňle indi men aýdaýyn. Güneş kremi irden çally edýdim. Şo çykyşyna çykdy, agşama çenli suwa girdi, çykdy, girdi, çykdy, girdi, çykdy. Täzeräk durmaly-a güneş kremi bir demeden soň.